DVC nih nan kut kan in tlaih hna, July ni hleikua thawngpang kan rak chim lai. Chin ramkulh Mindat peng ralzaam hartong hna caah bawmhnak pek hram a thawk cang i ralzaam hna caah a herhmi thilri bawmhnak pawl cu mawṭaw panga in Mindat khua lei ah a kal cang tiah kan theih. Cun Mindat peng chungin vawleicung ramkip a phanmi zatlangbu hna nih Mindat peng chungah CDF Mindat lawng kan cohlan tiah cathanh an chuah. CDF Mindat nih Kum sawmsarih le kum linak Martha Day ah April ni kul le nali in June ni riat tiang ni sawmli le ninga chungah CDF Mindat in ram ca a nunnak a pemi minung kul le li upat peknak cathanh zong an chuah. Hi cathanh chuahmi chungah April ni kul le nali in June ni riat tiang ni sawmli le ninga chungah CDF Mindat le ralkap voi kul renglo kahdohnak an chuak i CDF Mindat nih ralkap motor paruk mei in an khangh i ralkap zahnih tluk an thi tiin an langhter chih. Atulio kan ton cuahmah liomi COVID-19 ruangah lungretheng tampi kan um. Cun kan u kan nau a simi atu lio ah a zawmi si hna seh, lunghrinhmi si hna seh, kan zoh chap hna ding a si lo. Kanmah nih kan bawmh cio hna ding a si ti kha sawm kan duh hna. Murhu hi ningzah ding si lo. zawtnak khamtu si leng kan chuah tik zongah hmurhu hu philh hna hlah usih hmurhu kan hman tik zongah kan hnar le kan ka ṭha tein a hup khomi hmurhu hmang hna usih
zawtnak ngeih le ngeih lo check kha ṭih hna hlah usih a her ahcun erhkhumh zong kha ṭih hna hlah usih kanmah le mizapi ca i zawtnak khamnak kha a si
Ralkap le AA hriamtlai caan saupi kahdohnak ruangah ralzam tampi an rak umnak Chin ramkulh Palo ah khua July ni hleiriat tiangah COVID-19 zawtnak aa chanhmi minung sawmsarih le pasarih an si cang tiah kan theih. July ni hleiriat ah COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo minung zahnih le pariat chek an si i cu chungah minung hleisarih positive hmuhchap an si. July ni hleiriat tiangah Minung sawmsarih le pasarih COVID-19 positive hmuhchap an si tiah kan theih. June na hra in July ni hlei sarih tiang Chin ramkulh khuapi Hakha khua ah COVID-19 zawtnak ngeih le ngeih lo chekmi minung thongkhat le zathum le paruk an si cang i cu chungah minung zahnih le sawmthum le pasarih COVID-19 positive hmuh an si. Minung za le sawmruk an dammi sii-inn in chuahter an si cang. Cun Hakha ah COVID-19 zawtnak in minung pali nunnak a liam cang. Hakha ah COVID-19 zawtnak thlop liomi minung sawmsarih le pahnih an si. Hakha khua ah July ni hleiriat in ni kul le ni nga tiang lockdown a si tiah kan theih. Hello, dawtmi nu le pa u le nau hna. Tulio kan tonmi COVID-19 zawtnak hi a thian dih rih lo caah pumpak cio nih I runven ding le i ralrin ding rian kan ngei cio hna. Mah ruangah daithlang hna hlah usih, ralrin tein um rih ko hna usih. COVID-19 a karh lonak hnga nangmah le keimah kan biapi bik. Cucaah nangmah le keimah nih runvennak thawk usih.
Nawlngeitu le ngandamnak lei zung nih an chuahmi zulhphung hna kha felfai tein ngaih le zulh i zuam rih ko hna usih.
Thonghnih kul le khat February nikhat ah ralkap nih uknak a lak hnu in a hmasa bik a phanmi Myanmar ram huap in ni sunglawi hman tawnmi July ni hleikua kum sawm suih le kum linak Martar Stay cu ralkap uknak council nih Yangon khua ah an tuah i hi hmun ah ralkap nih Myanmar ram ruahnak petu Daw Aung San Suu Kyi cu a pa Pu Chaw Aung San thlan chungah zuunngaih par chiahnak nawl an pe lo. Daw Aung San Suu Kyi zaka ah Yangon khua sipin lutlai pakhat a simi Dr. Tu Aung nih zuunngaih par a chiah. A liam cia kum sawmsarih le kum thumnak Markers Day ahcun Myanmar ram ruahnak petu tal in rampi hruaitu upa hna tling tein rak hman a si i martar hna thlan cungah zuunngaih par an rak chiah.

Martars tisen a sung bal lo timi catar phunphun itken in kum sawmsarih le kum linak Martars Day cu ralkap dokalnak in hman a si. Yankung khua zongah khuami hna nih zinglei suimilam pahra le minutes sawmthum le pasarih ah mawṭaw hawntum in le lukhunnak in martar hna upat peknak an tuah. Yangon American Embassy, British Embassy, Switzerland Embassy le a dangdang embassy zong nih Martar hna upat peknak cathanh zong an chuah ve. Uknak lak hnuah Myanmar ram huap in a voikhatnak bik nu sunglawi hmanmi uknak latu ralkap lutlai Me Aung Hlaing zong hi ni ah aa tel lo i ralkap uknak council biaknak le nunphung lei minister U Ku Kuu nih Martars hna thlan cungah zun ngeipar a chiah. Cun Kum sawmsarih le kum linak Martyr's Day sunlaihnak caah Belgium ram um Myanmar rammi hna nih NUG cozah lawng Myanmar ram cozah a si tiah vawleipi theih in ralkap dokalnak an tuah ve. Cun hi bantuk in Japan ram um Myanmar rammi hna le Japan rammi i bawm in kum sawmsarih le kum thumnak Martyr's Day ah ralkap dokalnak lamzawhnak zong an tuah ve. Hi lamzawhnak ah Martar hna upat peknak catar phunphun siseh, ralkap dokalnak catar phunphun zong an i ken i ASEAN nih ralkap a pehtlaihmi kan duh lo NUG lawnglawng a pehtlaih awk a si. NUG cu rammi aiawhtu an si tiah duhlonak an langhter chih tiah BBC nih a ṭial. Tutan thawngpang thanh khawhmi hi vial a si. Thawngpang a ngaitu nan dihlak cungah ngurlawmnak tampi kan ngei.